Animuonyam nka Ɔsorosoro Nyankopɔn, Wabɔ yɛn ho ban ama ɛnnɛ nso tɛkyerɛma da yɛn abɔdwam a emu gya redi yɛn mu afurusiane a, na yɛde aseda na ɛrema No. Abusuafoɔ, Akɔnnɔ TV. na dwumadi a wohwɛ yi yɛ ɛnnɛ asetena nsɛm ahodoɔ a ɛnnɛ yi ɛresisisisi yɛ a yɛnte aseɛ na ɛno yɛde ɛba bɛsom wɔ dwumadie yi so. Na ɛnnɛ yɛrekasa afa nkɔmhyɛ torɔ ho anaa sɛ false prophecy. Me a mebɛdi dwumadie yi ho kyea me, me din ara ne Pɛsima Kahema, Ama Serwaa Ampaafo. Na yɛrekasa afa false prophecy ho no, na yɛne ɔsɔfopanyin yi a ɔno na ɔwɔ Shalom People Ministry yi a ne din ne Rev. Zerubbabel Opong Adjei na yɛne no reba aba abɛtwetwe nkɔmmɔ no. Na na baabi a ɛnnɛ yɛasi nkonnwa yi a yɛde nkɔmmɔtwetwe yi rebrɛ wɔ yɛ Food is Ready yi a Aunty Tina na ɔwɔ ha. Nnuane ahodoɔ nyinaa woba a wobɛnya bi wɔ ha. Afei nso wɔsan wɔ guest house wɔ hanom sɛi a wobɛpue mu wɔ ha a biribiara bɛtumi akɔ so de ama wo. Abusua, yɛde nkɔmmɔ no rehyehyɛ so ara ne sa. Ɔsɔfo, ma wakɔ aba. Me nuaba Joshua. Na apɔ mu te sɛn? Ah, Nyame adom, Twedi Ampa Ada Alright. Na asɔre hɔ nso biribiara ɛrekɔ so? Nyame adom, te sei koraa, yɛwɔ thirty days prayers and fasting a egu so prapra.
Yɛda Nyame ase. Na ɛnnɛ yɛrekasa afa false prophecy ho, anaasɛ nkɔmhyɛ toro. Ma yɛmmisa o, sɛ yɛka sɛ nkɔmhyɛ anaasɛ prophecy a, Prophecy ɛyɛ dɛn? Ah, me nua ba, deɛ ɛdi kan ma me nkyea w'ahwɛfoɔ, na menkyea ɛɛ me papa nso, ɛɛ the General Overseer, me papa, me ne no da hɔ, Apostle Isaac Ayitepongo, ɛdeɛ obiara mekyea no. Ɛɛ wo question a wabisa no, ɛɛ ɛyɛ question mu o, yɛka nkɔmhyɛ a, ɛnnɛ no bebree ɛyɛ adane, but ma me nkyerɛ mu kakra. Yɛka nkɔmhyɛ a, nkɔmhyɛ yɛ asɛm a ebia yɛaka to wo so, ebia maame wo nteɛ yi na ebia mehuu wo a mese ah ɔkyena wobɛhyia wo kunu, it's a prophecy ɛna mede ato hɔ, are you getting me? That's right, nti ɛno na yɛfrɛ no prophecy, ɛyɛ nkɔmhyɛ. Ɛna yɛwɔ biribi te sɛ revelation, ebia mehuu wo a ah mahu sɛ seisei ɛnora adeɛ weiweiweiwei na obi de kɔtoo wo kwan no seiseiseisei, ɛno no nipa no ayɛ adeɛ no

Nkɔmhyɛ biara kɔ restoration. Wohu sɛ nya wohwɛ yɛ yɛ bible a yɛde sua mu a, adiyifoɔ no Nyame somaa wɔn a, nea Israelfoɔ no kɔeɛ no tie nie o. Wohu sɛ bɔne a Israelfoɔ no wɔ mu no, ɔkɔ a na waka kyerɛ wɔn, Israel man, sei ne sei ne sei na Awurade se ɛreba abɛto no, tie. Wohu sɛ it was a prophecy, ɛnya ntoeɛ, sei ne sei, na mmom sɛ mobɛsane afiri saa nneɛma no a moyɛ no nko ara mo dea a, ɛna Awurade se saa abufuo no ɔbɛyi afiri wo so. That is a prophecy with a solution. Enti prophecy bi a en go with solution no yɛ a na ɛkaka, wohu sɛ obi, mahyɛ nkɔm, ɛky, ebia sei ne sei ne sei ne sei, ɛdeɛn na mɛyɛ ama saa ade korɔ no aba mu? Are you getting me? Either direction or a solution, biribi a mɛyɛ ama saa nkɔmhyɛ no aba mu. Ɛna number two, deɛ ɛba mu a wohu sɛ wei yɛ fake prophecy biara no, prophecy bi a ɛne wɔyɛyɛ ɛde exchange biribi, yɛde gye biribi.

Bra na bɛyɛ, That's bra right. asase so na Na bra bɛyɛ. that's right. Ana wɔ wɔ wɔma wɔnam ne sɔfoɔ so aka kyerɛ wo. Me pakyɛw sɛ wate deɛ meka no ase paa. That is it. Enti wohyɛ nkɔm na wogye sika ma me wei before ansa na mahyɛ nkɔm. Ɛno no wode toto ɛnyɛ bible deɛ ho a ɛnka ho. Because baabiara ni wɔ bible mu a odiifoɔ no adiifoɔ no hyɛ nkɔm a biribi saa si. Wohu sɛ odiifoɔ Elia hyɛɛ nkɔm. Ɔse if I be a man of God from today going there will be no rain. in Samaria are you getting me eh eh three and half year ohun sɛ wɔ declare so prophecy goes with declaration are you getting me nti wɔ declare na ato hɔ is a prophecy nti ɛwɔ sɛ bam nti deɛ mɛ ehu sɛ nipa yɛ the real prophet of God no n'anum asɛm ntɔ fam ɛntɔ fam basabasa ɛntɔ fam kyɛ sɛ ɛwɔ sɛ bam etwa sɛ ɛba. Ɛnnɛ yi, adiyifoɔ bebree nso na wɔyɛ mmɛn wɔ wɔn asɔre, ɛnneɛ wopie a, ɛnyɛ asɛm ketewa, asɔre no dɔɔso yie paa. Na ɛnnɛ yi, yɛse adiyifoɔ no, yiedie ho nsɛm nko ara na ɛsɛ sɛ wɔka anaase sɛn? Ɛɛ, wohu sɛ ɛyɛ a na fa baabi no nso no, wo, wo, wobɔ kɔ hɔ anaasɛ wokyea hɔ. Prosperity is, is, is come from God. Ɛyɛ sɛ yɛn na ɛwɔ sɛ yɛdi yie. Ɛnnɛ yi, na akɔyɛ sɛ prophecy no, yɛrehyɛ nkɔm ato wo so a, ɛyɛ yiedie nsɛm nko ara na yɛreka. Bɔne biara nni ho. Yes, because Bible se, Menim adwene ko a metwɛn fa mo ho, Ɛnyɛ bɔne adwen, na mmom sɛ m'awiei bɛwie awiɛ pa. Enti nka yɛnhyɛ me me nkɔm sɛ mɛdi hia. Never! Ɛnsi. Ɔhu deɛ mekyerɛ no? Enti sɛ yɛrehyɛ wo nkɔm sɛ oh Nyankopɔn bɛpagya wo, Nyame bɛmu adi yie, wobɛtu kwan, wontena Ghana. Ɛnyɛ bɔne. Yes! Yɛnom yɛ start no sɛ yɛyɛ papa nom hyehyɛɛhyɛɛ nkɔm in fact sɛ ɛba mu. Ɛnyɛ bɔne. Sɛ wohu deɛ mekyerɛ no? But nnipa no a ɔrehyɛ nkɔm no, number one, saa sɔfo korɔ no, saa odiyifoɔ korɔ no, ɛwɔ sɛ ɔkyɛke ne life. Because Bible si dua no aba no bɛmia wo dua korɔ. Ɛwɔ sɛ yɛwura odiyifoɔ no abrabɔ. Odiyifoɔ no a wɔrehyɛ nkɔm di nka hwɛ ɔno ankasa no abrabɔ. Na sɛ ebi wɔ hɔ nso a, yɛn Nyame de nkɔmhyɛ bi rebrɛ obi sɛ kɔka kyerɛ nnipa asomasi a, ɔnhwɛ n'abrabɔ sɛ mehwɛ wo a wowo tene nti mede saa yɛ wo. Ɔbɛtumi afa obiara kɛkɛ na wasoma no sɛ kɔ na kɔka kyerɛ nnipa asomasi sɛ sei. Enti sɛ ebia obi bɛba me nkyɛn na sɛ nnipa no. Mehwɛ n'abrabɔ nsɔani no ɔbɛka asɛm bi kyerɛ me a, menka sɛ ɛnyɛ Nyame na asoma me. Maame, ma menka sɛ hwɛ, deɛ nti a ɛma mekaa saa, Nyame bɛtumi asoma wo, but nnipa no a wɔse wo wobɛdi yie no, nnipa no n'abrabɔ te sɛn? Ɛna mebisa sɛ, enti sɛ obi obi abrabɔ nyɛ a, na sɛ Nyame soma no, Nyame de adeɛ bi hyɛ n'ano? Ebi wɔ hɔ koraa a wotumi nam a wotumi kɔhyia obi ma nipa no ka biribi kyerɛ wo sɛ,

Eti ebi wɔ hɔnom a nkɔmhyɛ Ɛno nti na mese hwɛ nipa na ɔde baako. Nyame wɔnfa ne nkɔmhyɛ mma obi a ohiw agu fi. Never. Because Bible se wɔnfa n'ahwene pa ngu mpira kwan mu. Obetiatia so. Wote deɛ meka no ase? Ɛno nti na nnɛ ɔman mu a yɛanya nnɛ obiara daa na me ne me maame baako wɔ asɔfo adi nkɔmmɔ sɛ mehuu sɛ nnɛ poster bi abɔ hɔ a pastor, reverend, ɛnna obiara prophet. obiara pɛ sɛ ogyina prophet but wɔn nnim the actual prophet nankasa ne dwumadi a wɔsi wɔdi no anaa wɔn te deɛ meka no ase so na meto yɛ for instance sɛ wɔn hu sɛ me mabrabɔ yi na me ba bɛhyɛ wɔn kɔm tumi bɛn na me de hyɛ wɔn kɔm do nkɔmhyɛ no bɛba mu deɛ bɛtɛ nyɛ no na ɛkyerɛ sɛ nkɔmhyɛ no firi nyakopɔn ti na meka sɛ satan mpo tumi hyɛ nkɔm

Nanso ma yɛnhwɛ yɛn aboafoɔ nkratoɔ, yɛn ba a yɛne Rev. Zerubbabel bɛtoa so. Abusuafoɔ, mesan ma wo akwaaba bio. Ɛnnɛ asetena dwumadie na wogu so a worehwɛ no. Yɛne Rev. Zerubbabel Opong Adjei a ɔwɔ asɔre a ne din de Shalom People Ministry na ɛnnɛ yɛne no retwetwe nkɔmmɔ na yɛrekasa afa false prophecy anasɛ nkɔmhyɛ trɔ ɛho ɛwɔ anom sei. Sɔfo me san ama wakɔ aba bio na ɛnɛ yi asɔfofoɔ ɛɛ asɛ ɔmo yɛ ayi sɛ yɛka bɔne anim na asi nkyɛn ama sisi ɛɛ biribiaa wokɔ asɔre a nkɔmhyɛ nkoaa ɛnɛ wokɔ asɔre hɔ nom a nkɔmhyɛ a wɔbɛ hyɛ woɔ nyɛ asɛ kɔtɔ ɛnɛ yi sa like ɛɛ saa na sisi ɛɛ aba no sɛ yɛnyɛ no saa anaa. Ebinom na ɛyɛ no saa. But it wasn't that na ana ma menka biribi nso eh, prophecy no I'm not saying sɛ ɛyɛ bad anaasɛ ɛyɛ good, nkɔmhyɛ hia ɛma nipa dasani because according to bible kɔmhyɛ ɛpagya honhom because sɛ ɔte a na ebia maame mehu w'ani, w'ani da so asa na maka kyerɛ wo sɛ ah ɔkyena wobɛtu kwan a wohu sɛ ɛkanyan wo ma wohu sɛ. Sɛ mewɔ anidasoɔ but wo question a wo bisa yi eh ayɛ a na sometimes asɔfoɔ no ebinom but yɛwɔ yɛn papa nom a wɔn yɛ adiifoɔ papapaa wɔ ɔman Ghana mu a ɛna yɛwɔ binom nso a Yesu Kristo kae sɛ ebinom bɛba aba abɛfrɛ nyan nom nti ebinom aba abɛfrɛ mu ebinom de wɔn afu sɛdeɛ bible no aka are you getting me nti ene no ɔno na ɔpɛ ne ho ɛna ɔnim sɛ nipa simasi ba a menya biribi firi ne hɔ. Ɛno nti, merekɔ koraa ne bɔne a wayɛ yi, ɛbɛyɛ dɛn na wakɔ a manya, me nsa ka m'afɔdeɛ? Enti ɔnka. Wɔnim sɛ ababaawa yi bɔ dwammaa wɔ Job, ah, na sɛ menim sɔfo bi a, I think sɛ I heard it, menim sɔfo bi a ɔno se waboa ama obi, ɔbaa bi redi adanseɛ wɔ n'asɔredɛm sɛ, meda sɔfo Asimansi, biribi nti memmɔ ne din, meda sɔfo Asimansi ase sɛ, ah, barima bi a na mepɛ sɛ mewale no, na ɔwɔ, ɔwɔ yere deɛ, na ne ba de bɛto papa no mu no hyɛɛ me nkɔm yɛɛ akwankyerɛ, ɛnna ɔbarima no agyae ne yere ama seesei me na waware me. Enti Na wei sɛ no, ebetumi aba nso sɛ nkɔmhyɛ aba sɛ ɔbaa a ɔne no teɛ no na ɛnyɛ ne nk dea. Nyame nhyɛ nkɔm biara sɛ adeɛ a Bible se deɛ what God has put together no let nothing asunder. Ɛmma biribiara ntetem. Enti Nyame anka bɔ mu no how sɛ ɔbɛsan akɔ akɔka akyerɛ obi sɛ wei nyɛ ne yere. Never. Nea enti asɔfofoɔ a wɔware no wɔgyae no na kyerɛ sɛ

Ma Dawid ahwɛ wo nnwan. Ɛnna Dawid de ayi nkra kɔe sɛ, Ka kyerɛ wo kunu na ɔmma me sei. Ɔbaa hɔ, odidi Dawid atɛm. Dawid yɛɛ ahoboa sɛ wɔkɔ akokum Abigail kunu no. Ɛhɔ ara pɛ, ɛnna afei de Abigail ba nyansafo de mmirika bebutuw Dawid anim. So na mekyerɛ no? Bere a Nabat, sɛ Nabal, sɛ hwanhwan, ne kunu no wuiɛ no, Bible se Dawid waree Abigail. It means. Ɛnyɛ ɔne no te na David kɔware. Nyame no ara nso na ɛku no, nyɛ David na ɛku no. Enti sɛ barima bi teetee ɔbaa anaa ɔbaa bi teetee wo barima a, deɛ Nyame bɛyɛ ne sɛ, ɛnneɛ sɛ wowo, ɔbɛsi wo nhyira ho kwan, ɔbɛsi sɛ wowo no, wo, w'anim bɛgu ase a, Nyame yi no firi hɔ na ɔde right person ama wo. But ɔnka nkyerɛ wo sɛ kɔgyaa wo yere, because awaregyaeɛ, Bible against divorce.

me me dɔ mu ni a. Na kyɛ sɛ nnɛ pretenders no adɔɔso. That's right, me nya me ho, me dɔ mu ni a, I like it but onni sɛ me me me pɛ daakye bi de Nyame ma no egu me nan ase no ɛna ɛkɔ. Nti na ɔbɛhu yoo nea egu TV so yoo. Ɛno nti no sɔfo, na sɛ wo bɛkɔ asɔre bi na da biaa Kwasi Addo o, Adwo Addo o, ɛwɛ sɛ yɛ mpaebɔ, sɛ yɛ asɔre da, sɛ yɛ den, da biaa nkɔmhyɛ na yɛ hyɛ a, na ayɛ sɛ wo na wo te asɔre no dan mu oo, advice bɛn na. Advice a mɛma sɛ ɛnyɛ da biaa Nyame ɔyɛ Nyame a ɔde ɔtoto nneɛma. Wokɔ asɔre da biaa nkɔm sɛ without the word of God without prayers ma meka sɛ bi kyerɛ wo. Bible se ɔnam n'asɛm so na ɛyɛ adeɛ nyinaa. Wanyɛ biribiaa nkwati n'asɛm. Enti sɛ Nyankopɔn koraa bɛtumi ahyɛ wo nkɔm a ɔnam Awurade asɛm so. Enti asɔre a wo wura mu aa Hey hey hu a wan aba wo seesei without the word of God opress no maa me pɛ baabi gyina because ontumi nkwati n'asɛm da ɛnyɛ biribi bia asɛm ne ba nti through the word of God the prophecy will be revealed are you getting me nti asɛm ne ba no ɛno na ɛbɛ kɛnyɛ nyame honhom ama nkɔmhyɛ no ayɛ dɛ nti the the the word of God will come first and then the prayers nti after the prayers no through uh, prayers no na afei

na ayɛ sɛ Nyame nkasa wɔ hɔ anaa sɛ. Oh maame ɛno deɛ mentim.
Anaseɛ wɔde fa asɔfofoɔ no nkoa so ɔntumi nf ɛnte nsi no ɛbɛsi. No no no no even Nyame aboa ɔfa aboa koraa so kasae ɔfa afunumu nso na. Ɛnɛ yi asɛm na meka. Ana meka sɛ ɛnɛ yi no Nyame sɛdeɛ ɔsi teɛ no a bible se saa na ɔte nnɛ ɔnsesa nadwuma nti adɛn nti na ɔbɛsesa tete deɛ no. Enti ɛnnɛ yi, biribi asa ama a Nyame tumi de. Yɛn akristofoɔ no na yɛntumi mma yɛn ho kwan mma Nyame mfa yɛn so nkasa a, Enti n'asɔfofoɔ no nkoa we na wɔgye depend wɔn on di.
God, eh, eh, eh, asɔfofoɔ no only, ɛnnɛ sɔfo bi koraa ne nsɔre, ɔyɛ Nyame ma ne nsɔre ma, are you getting me, ɛnnɛ yɛsoa sɔfo de no tena apakan mu, yɛde kyiniiɛ si ne so, Maame, yɛ, ɛm sɛ yɛnka nkɔ hɔ, are you getting me, woka no seesei a, Ebia deɛ ɔnte aseɛ, deɛ ɔnnim Bible mu nyɛ yinom. Ɔbɛyɛ w'adwene sɛ you are condemning those prophets but I'm not condemning them. They need should eh, they need should be learn. Ɛwɔ sɛ wɔn tumi sua adeɛ. They should Seesei a learn. Nyankopɔn frɛ, ɔfrɛ no, egu ahodoɔ. Ɔfrɛ gu ahodoɔ. Mhm, Kyekyɛ emu ɛ. Yɛwɔ ɔfrɛ a wɔfrɛ wo sɛ bɛkyerɛkyerɛ Ne mma. Yɛwɔ ɔfrɛ a wɔfrɛ sɛ bɛhwɛ Ne mma. Yɛwɔ ɔfrɛ a wɔfrɛ sɛ bɛhyɛ Ne mma nkɔm, bɛkanyan wɔn honhom. Yɛwɔ ɔfrɛ a wɔfrɛ wo sɛ kɔ asɛmpaka. Ɛna yɛwɔ ɔfrɛ a wɔfrɛ sɛ tete nsɔre we have five fold ministry yɛwɔ apostle yɛwɔ teacher yɛwɔ pastor evangelist and prophet ɛyɛ five fold ministry obia ne ne frɛ are you getting me but ɛnɛ na sɛ yɛn nyinaa divert akɔ prophet prophet because me me nfa blame nso mma ɔmo agya ɔmo ɔmo from so called prophet the blame nso bɛma yɛn nsɔre ma because ɛnɛ no wokɔ asɔre mpo ne anhyɛ nkɔma ɛsɔfo ɔme. nti ɔno nso bɛpɛ nso abɛn ahyɛ wo nkɔ nti ɔba owu nkura ɔbɛka sɛ that's right because abusuafo aha yɛ de yie paa nyɛ asɛm kotoa megye di sɛ wote fie w'ani agye ho yie paa na ɛɛ nkɔmmɔtwitwi ɛyɛ wo dɛ na mekae wɔ sɛ food is ready wɔn ɛna kura yɛ mu dendenden wɔn yɛ yɛ yɛ yɛ yɛkyiri kasɛɛ yɛ a wɔn na ɛboa ma nkɔmmɔtwetwe yɛtumi de brɛ wo oba a aunty Tina wɔnom wɔ Achimota ABC wɔn wɔ Garuabang no aborosan no akyire pɛɛ wɔwɔ guest house nso wɔ hanom sɛdeɛ wobɛtumi wo didi wie a wobɛtumi aba abɛda adwodwo wo ho apɛ asomdwoeɛ bi sɛ agya woakɔ sɔfo bi hɔ amea ahyɛ wo nkɔmtorɔ bi wonte wo ho ase a Mepɛ aduane bi di, na pɛ baabi da, na tena ase dwodwo wo ho na biribiara nkɔ so yie mfa mma wo. Ɛnnɛ asetena dwumadie na wogu so a worehwɛ no. Ɛnnɛ manya Rev. Zerubbabel Oppong Adjei a ɔwɔ Shalom People Ministry wɔ me nkyɛn hanom a me ne no retwetwe nkɔmmɔ. Ayɛ dɛ yie pa ara. ma yɛnsan ntoa nkɔmmɔtwetweɛ no so. Sɔfo, yɛkɔ no na mebisa sɛ ɔfrɛ no agu ahodoɔ. Na seesei ara no yɛse seesei ara deɛ yɛnyi biribiara mfiri hɔnom na seesei ara yɛnhyɛ nkɔm nko ara wɔ yɛn asɔrefie. Because seesei ara yi sɔfo biara hyɛ nkɔm wɔ n'asɔrefie. Mekae sɛ mekɔɔ sɔfo bi nkyɛn. Na mekɔeɛ no sɔfo yi kakyerɛ hyɛɛ me nkɔm sɛ. Nea mise mɛyɛ nurse. Nni hɔ a menyɛ nurse, meyɛ sɛnkyerɛni. Mesan kɔ asɔrefie hɔ bio a, yɛse meresan ba abɛyɛ polisini baa.
Ne nti seesei ara no, sɛ yɛahyɛ nkɔm wei ato m'abrabɔ so, mebɔ ho mpaeɛ sɛ Nyame mma wei mmrɛ mu. Mesan kɔ a, yɛne yɛasan ahyɛ me foforɔ nti seesei ara deɛ ɛhe ho mpaeɛ na memmɔ? Sɛ mekɔ asɔre bi saa a, mean a mekɔ no, afotuo bɛn na ade rema me?
First one so kɔrɔ so bɛyɛ dɛ. Ɔse mebɛyɛ nurse. Ba wanyɛ nurse. Me so menyɛ nurse. Ana wosan kɔɔ yɛ no so. Mebɛyɛ police ni.
Police na sese woyɛ. Me so meyɛ sɛntroni. Woyɛ sɛntroni. Nti na. But ohun sɛ prophecy no yɛ wɔ knowledge of prophecy. Ɔhwɛɛ wo no woyɛ ababaawa. Adwuma a ɛbɛfata wo ayɛ nurse. Ɛyɛ nurse. Nti ɛneɛ ma me nhyɛ nto hɔ. ɔnka sɛ ɔbɛtɔn nneɛma wɔ dwom da. Ayɛ deɛ ɛteɛ bi. Enti saa na ɛteɛ. Obi tumi vie obiara, the way ɔsi ɛmɔbɔ mɔbɔ na ɔyɛ ababaawa ɔne mfie nyini no, ah, ebia wo awareɛ sense ɔboa, ɛyɛ, ɛyɛ knowledge, ɛyɛ adwen. Are you getting me? Enti nkɔmhyɛ bi a ɛbɛba no, fa toto Bible. Nkɔmhyɛ no ba a, ɛdeɛn na Bible ɛreka? Mepa kyɛw sɛ wote deɛ mereka no ase? Anaasɛ deɛn na Bible no ka fa saa nkɔmhyɛ wei ho? Yɛahyɛ wo nkɔm na yɛaka akyerɛ wo sɛ ebia fa anadwo kogyina wei wei na fa to wei to twene na yɛ. Obi koraa tumi ka sɛ, Kɔpɛ nkwantanan. Nkwantanan ho anwa. Na kogyina mfimfini. Na de atoto Bible.
Na gyaa biribi gu hɔnom. Na dɛ woyɛ dunsini a wokɔyi mmusu. Mmusuofoɔ kɔyi mmusu a wɔde kɔgu nkwantanan. Wo nso wode kɔgu nkwantanan. But wohu sɛ yɛ yɛfrɛ biribi direction. Yɛtumi directe adeɛ. Woahu deɛ mekyerɛ no? Yɛfrɛ biribi direction a ɛwɔ prophecy mu. Ebia biribi, owuo bi reyɛ na Nyame ada no adi akyerɛ wo a, ɛno watumi ma wo direction sɛ, ebia ɛnnɛ mɛnna wei, mɛnna wei. Anaasɛ obi bɛtumi ahyɛ nkɔm sɛ, ah, ma woreba abɛtu kwan, wobɛtu kwan akɔ sei, accident, na car menhunu sɛ anyɛ accident, ɛyɛ, ɛyɛ blue, enti wobɛkɔ station, car blue wɔ hɔ a, mɛmfo. Ɛno no, ɛyɛ direction a ɔde ama wo. Maamefo kaa paa deɛ ɛyɛ blue paa deɛ. That's right ɛyɛ direction ɛno no ɔnsɛ ɛno na meka sɛ prophecy work with solutions ɔnsɛ no wama wo ho solution because ɔkaa sɛ ebia obetumi ahyɛ wokɔ wobetu kwan but kaa no nti Nyankopɔn bɛma wo the solution a ɔmma adeɛ no nsi but ɛnɛ nkɔmhyɛ no akɔ akɔyɛ biribi te sɛ yafu obi apɛ sɛ ɔbɔ mmɔden ahyɛ nkɔ akɔ remember mekɔyɛ program ɛma amanafo sɔfo de date ma no agu okum ase kyinkyin ara ne ma na ha deɛ nkɔmhyɛ nam sɛ papa nyame nka nkyerɛ me a menka but de deɛ no manhyɛ nkɔm but adwuma nyame yɛyɛ no it was marvelous because ɛnyɛ nkɔmhyɛ nko ana ɛde yɛ biribi are you getting me sɛ wo base on prophecy nko a your church cannot grow asɔre yɛ base on prophecy me me me fada me wɔ ne nan ase sɛ si a akɔso azikari tɛm ɛba prophecy a mɛnfa nkɔmɔ. Wopɛ the most dangerous ayi paa wɔ ministry no mu a it's about teacher. Because teacher wo dua deɛ nti asɛm bi a wo bɛ ka no ɛno na congregation yɛ de edi so nti wo nnim na wo ka biribi na ɛyɛ misquoting a I am telling you wo agu asɔre but ɛhɔ ɔmo nsuro ɔmo sɛ ɔmo nni fɔ why because Hyɛ nkɔm se, nkɔm sɛ yɛ yɛwɔ adiyifoɔ nom wɔ ha nom a yɛ mfapa nom biribi bɛsi Ghana yɛ ɔmo ti Nyame tumi fɔɔ ɔmo so but ebinom abɛfrɛ ɔmo afu ɛnɛ nkɔm sɛ akɔɛ business mehyɛ de agye sika ɛno nti na ɔyɛ sɛ ɔmo adivert ne nyinaa wɔ kɛn ɔmo de aba nkɔ ayi prophet. Abusuafoɔ aha yɛ dɛ yie paa ɛnyɛ asɛm kotoa na nɛ neɛ meka kyerɛ wo sɛ sɛ woansubscribe Akɔnɔ TV a Hey me nua sɛ wo subscribe a oo w'awareɛ no bɛyɛ yie yɛn nyinaa yɛhyɛ nkɔm no bi ɛnɛ scammers no nyinaa abɔ awura asɔredɛm nti ma w'ani nna hɔ na ɛhu deɛ wobɛyɛ dwumadie yi ɛyɛ ɛnɛ asetena yɛ a yɛde ɛbrɛ wo ɛwɔ Akɔnɔ TV Facebook Twitter Instagram baabiara ɛyɛ Akɔnɔ TV bɔ mmɔden ara sɛ wobɛ subscribe afei sɛ wopɛ sɛ wo sponsor dwumadie yi a. numbers a wobɛfrɛ no yɛ zero five four nine nine one two seven five four zero five four nine nine one two seven five four so na wofrɛ yɛn a yɛ management no ne wo ɛbɛtwetwe nkɔmɔ na biribiara akɔ so aha ɛna ɛbrɛ ɛma kwan ama yɛde dwumadie no asie. Sɛ wohwɛ a ɛnnɛ wotumi hu sɛ m'anim ayɛ fɛ yie, wotumi hu sɛ me make up no is on point na aseda no nkɔ ma Abena Spice, ɔno na ɔhwɛɛ m'anim yɛɛ me make up yɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa, ɔno nso wobɛtumi afrɛ no wɔ 0540 58 44 78, 0540 584478 so na wo ne Abena Spice atwetwe nkɔmmɔ. Ɛnnɛ me ne Rev. Zerubbabel Oppong Adjei a wɔwɔ Shalom People Ministry na ɛnnɛ yɛtwetwe nkɔmmɔ faa atoro adiyifoɔ ho anaa sɛ nkɔmhyɛ torɔ bi a ɛrekɔ so wɔ yɛn man yi mu. Edin a wode bɛfrɛ me yɛ a mɛgye soɔ yɛ Pɛsmakahemaa Alma Serwaa Ampaafo. Ɛno nti no na mekae wo sɛ subscribe na fa wo comment no bra wɔ Facebook. Wobɛtumi a follow me nso wɔ Pɛsmakahema Instagram, Pɛsmakahema Facebook, Pɛsmakahema GH na wo comment bi a wowɔ no wode agu hɔnom na yɛahwɛ akenkan nso de ama wo. Sponsorship no nso ma mo werɛ mfi. Momfrɛ na yɛn management no ne mo mmɔ nkɔmmɔ. Sɛ adom dom yɛn a, yɛbɛsan nso ahyia bio.